Dik tak chuan keiniang mi chilei kil kar ami tan hi chuan kan ramah hian din chhuahna tur hi a vang tawh asin. Han ngaihtuah a ril poh leh bei hi a dawng tul tul mai a ni. Bei dawng hmal tak a nih chu Ṭhenpa. He Zoramah hian tutan pawn. Dinchhuahna hmun hi a la tlai lo si. Nangmah dinhmun tangte chuan chu chu dik alawm. Nangte chu nu leh pa, pi leh pu atanga engkim a ngel nghesa i nia. I tante chuan tuna kan harsatna tuangte hi chu hla tak a ni. Ka tawng lo ngai haw lo la, thianhre karah chuan huat tur pawmin ka hre lo a. Haw lo ve a, kan pahnih karah te chuan. Engkim kan sawi tur alawm. BA ve ve kan ni a. Kei first division ah nang second a i pass a. Hna thu hmun kan dil a. Kan hna dil na ah lah ni se written test ah leh interview zawng zawng ah nang aiin ka ti tha zawk a. A dik alawm. Kan hna dil na department changtu minister chu i pa thianpa a ni a. Result rawn chhuak a hna chu i chang ta zawk a. Hemi ka sawi vang hian Sakte, i hna hmui ka thik che tihna a ni lo nia. I thusawi kal hmang chu ka hrethiam a lo. Thianpa, tuna kan pahnih chunga thil thleng ang hi a law. Kan Zoramah hian ngaia kan neih mek chu. Chumi vang chu mi mi chhedei kilkara mite tan chuan din khaw chhuahna hi a awm tawh lo ka ti. Ka nu, Tuki zing ka office kal dang khan ka hrilh thengin daih che. Vawiin hi ka hriampa Zuala pian cham ania, a ni lamah vawiin tlai chu zanriah ka va kil phei dawn a, ka rawn haw tlai deuh methei ania. Aw, aw, aw.

A va han mak ve fo e. Nula lam te hi sawm tur hre lo em maw ni le? Thante, tlangval ve uai tawh si, ngaizawng te hi i la nei lo em ni? Nula lam han sawm ta chu sawm tur pawh a hla hlei hnai a. Ngaihzawngte chu ka la nei ngai lo hrim hrim. Ute tih dan hi kan la a, nang pawh i ngaihtuah vak loin ka hria, ngaihzawng lampang hi i tih dan ka la a, ka ngaihtuah vak bik lo. Khaia a rim chuan a ri lova ti ṭau maw mawle. Ka thante. Hei zanriah la kil thei lo bawk a, kan hmanhmawh lo a niang chu muang marin. I birthday present tur te pawh ka hmanhmawh lo ta, ka tuam hman lo a, tihian ngau ang ka rawn keng tawp mai. Ka va lo mamawh ve, fun pawh ngai hleinem. Thil in pek a hi a hlu hrim hrim a. Birthday present hi chu ka in pe tawn tam viau tawhin ka hria, keini pahnih hi tar kun thleng hian birthday present in pek buai hian kan buai em eng a tih pawh a hlauhawm khawp mai a. U Sangte chu sawi dik khawp mai nia, ka u nen hi chuanin birthday present in pe reng reng hian in in buai kum tin mai dawn chu a nih hmel a, nula lak atanga present dawn hi. Eng tikah nge maw kan tawn veng leh te pawh a lo ti ve vei mai a. Kan thianṭha na hi engmahni tihchhiat kan phal tûr lo. Thih leh rawng khatah, dam leh tlâng khatah kan tin lawm ni tla. A dik alawm, kan inthianthatna hi engmahna tihchhiat kan phal tur a ni lo. Inthianthatna tluan tling chuanin retheihna leh hausakna a thliar lo a, engtik lai pawhin kawng dik lam hawiin mei chhera chhi reng zawk thin a ni awm. Ni e, ke ni pahnih inthianthatna pawh hian kawng dik lam chu panin mei chhe reng chu a zui zel a. Zuala eng emaw chang a i tawngkam tam tak te avang hian ka rilruhin a ve pawh thin a awm erawh chu i thusawi te hi thudik a ni bawk si a Sangte i rilru ka lo ti na nih chuan min ngaidam ang che i sawi chu dik chiah lo ang mahse ka rilru i pik lutuk avang hian ka sawi loh tur ka lo sawi thin a mi hrethiam hram dawn nia.

A ram thiam ber i kha nula kha thla rawh. I lo sawi tur a awm lo. A awm, ka inrawlna tur a awm. Hmeichhe chak lo chuan khatia ti kha in zak em? Thlah nghal rawh.

An khawina hman che em? Ai, na lo ve em bakih chu ka na lo, nangmah zawk kha kha i ban ti hliam ni tuar leh nghal a. Engtin nge ka va thlah dawn che mi khawil angin awm? Ah, a ngai lo ang, ka u kan phone ange chuan min rawn hruai thei mai ang. I ban chu na lo tak tak maw? Umm, na lo ve. Hello. Umam. Chhasakte, ka phei phawt mai ang. Kha a dam hial te min kalpui a, ka lawm khawp mai. Ka phei san phawt ang che. Ka va thlang che keiman. Tute nge an ni leh reng ang ka thin pa thisen chhuahtu te chu an sawi teh tute nge. Mawrasangte, ka va phei ange zawk a. Hei, engkim a tha vek tawh lo ang, hliamna pawh ka nei lo hi. in ben kai la ti khan ha deuh tak khan awm rawh hliam lai ka nei ve nia. In ben kai mai thei pawh lo ka chunga thil thlen chu ni se ka chuan engtiang deuhin nge i thin a rim ang. A dik khawp mai thusawi chu sang te mase tuna ka thil tawn chung chang te hi chu thupuia lak vak chi pawh ni lo hi tlangval hawk a lak mai mai an nia. Ka va phei zawk ange aw phawt a na.

Hakim, eng tin nge Mapui chu mi zel dawn a? Ka hrethiam bik lo. An fa chhema pasal atan hian a nu leh pa te hian min duh lo nia. A zawlpui deuh nei turin ti niin ka hria. a ni maw a hrim hrim a tunlai khawvelah hi chuan in kei chu ka ngaih dan ah chuan hmangaih na hian in awmzia hi nei tawh vawin ka thla lo maw kan pi pu te hun lai a duh ber te nena pa kha leh an tih hi chu hla tak a ni ringawt daih a he tun ang lai hi chuan eng pawh ni se mapui chu ka nei tho tho ang ka nei tur hi ni ringawt mai ni

Ka zahthlak a lawm. Lawmthusawi te khan tum awm si a. I ho e a, i nge zahthlakna lawmthusawi te chu Dansawn a harsa vak a mi? Chutiang lam pawh a ni lo, Mawite. Tunah ri chuan nang nena ke hmel hriat hi tawk a lawm. Bakah kei ni ang, mi chhia dai kil kar a mi ang tan hi chu in inchhung ropui tak a rawn nen luh saw a inhla thlunawm em a lawm mawle. A mak e zua la chu. Hetiang kha sawi tawh suh ka tih che kha. Enga ti nge he nula hi ka hmangaih tlat mai chu le. Ka phu lo ni lo in ka tan chuan cho zawh loh leng a ni si a. Lalpa he nula hi ka tan a imalsawm na nge ka vanduai na tur hriat thiam a va han har em.

Hmangaih che lawm, he khawpui lah hian lo ngaih thung a, ka nih. Kan in hmangaih lah hianin kan hmel ma lian ber chu ka hre theihna hi a ni a, ka hre theihna vang hian i chhung ten min i ei a, chuvang chuanin Makpa tan chuanin la tak a ni. Kei nena ri thei taka nun khuang hman chauh ai chuan chhungte thu awiin a hmangaih chu tichhung simin sirah mi haw dawn a maw? Chutiang ni lo, ka hmangaih che ve a. A tawk mapui kha thu ka sawi dawn suh. I duhtu sam vang ngei chu kum khaw kawppui tan thlang ang che. Pathian malsawmna tinreng chang turin ka duhsakna sang ber ka hlan a che.

mahse ka hmangaih ber mapui ka ta ni tel lo tur hi zawng ka fiam har dawn hle mai. Ante tuna ka tawn ang hi kawng ve tumah ka chang takan awm ka ring lo sin a na tih hi na hrilh piah zo lo. Ka hrethiam lutuk a lo mahki. Tangkaina ka nei lo lutuk hi chu pawi ka ti khawp mai. Tangkai ngaih hunah ka tangkai lo lutuk hi chu a pawi ka ti ni. Ah, chutiang lam sawi suh. I tangkai lutuk reng a, i theih tawp i chua. Rethei leh hausakin dohnah hi chuanin A ra thei zawk hi chu kan tlawm mai a nih hi. Ka sawi ang chu a ni mai Sangte. Hetia tawngkam a han sawi ringawt hi chuan a that nai sawi fiah thiam a har zawk chuvang chuan amah a hmu vel a, i hrethiam vek mai ang. Sawi hmang chuan mawite pawh chu hmuh ve chak a awm hle mai a. Engtikah a awm in mela hmelhriat tirvel a a tha ang lo a ni. Ka thian te chu i thian nia, i thian te chu ka thian te ni maia. I hmuh chak ka ring reng a, ni a rep chang hmasa ber a, ka la rawn hruai dawn nia Sangte. E thil pakhat tih dan ka hria, khawi haw te lai maw uh, zanriah buat sawi la a fel vek mai ang nia. Tih chi phian ang a,

Maa Kim, Khawvela ka hmangaih ber a ni sin. Ka hmangaihna che hi i ring hnalh emaw? Ka hmangaih che tih hi ring hram rawh aw.

Takah thianpa chu ti lawm awm hle mai a, rawh. Ka thianpa mai ni lo a, Sangtei chu ka unaupa ang a nia. A ni lo hi chu thian tih a han sawi tur pawh ka nei lo. A ni leh kei hi. Ni dawn tak nang nen.

Chuan Sangte, i nena ka lo sawi fo tawh, Mawitei chu. Ka sawng lam in tih lawkin sawng a vaiin, Ka awm khawp mai Mawite. I pawh ka hmuh che chu ka lo awm khawp mai. Zuala hian i hming hi lam reng thin a, ka hmuh chang na che rei tawh let tuk a sin. Ka bu lah te chuan nangmah bak sawi tur hre hlein em? Kan ka nghal mai dawn em niang? Zanrah kha dar ruat ei tur kha nia.

Mapui, i pasal neih ni tur pawn ruat fel vek tawh ni lawm ni? Pasal tha tak i nei dawn a, engatinge keini ang te mi la rawn zan a? I ngen i ta. Thante kawngah em lo hre thiam lawk aw. Martin lo kal lawk teh. Makim, ka hmangaih na che ka i ringhlel teh rawh. Ringhlel tak tak a nih chuan tunah hian fiah rawh le. Pasal nei mai tur a nia, tunah hian ka khawih che hi a thiang lo a ni. Pasal nei tur chu ka ni ngei lo. Ka nu leh pa thu ka hniah theih loh vang a ni. Makim, Ka nu leh pa thu ka hnial theihna awm chhun chu ka nula thianghlim la tel lo a, pasal nei hi a ni. Le, Makim, tunah hian ka thianghlimna chu i kut ah ka dah e. Makim, Tun bak hi hun a nei dawn lo asin.

I thianghlimna leh par mawi nena pasal in eng ka duh ang? Ka khaw che i thiang lo nen. Thil pakhat erawh ka chah duh che a, hmangaih dik taka hmangaihtu che hi i hlimni leh i lungngeihni ah chuan min rawn hre ve reng thin dawn e. Makim, Makim, ka hmangaih che asin. Pasal ka nei hmangaih hian min ru zawk mai rawh. Kiangah ngei chu nun hman hi ka duh ni. In ruk lam chu ni lo ve. I nu leh pa rem tihna chauh lo chuan ka thei lo. Erawh le, pasal hausa tak i nei dawn a. Hausa tak in awm dawn lo.

Mawite, ka hmangaih nge che hi engtin nge ka lan chhuah tir tak ang le? I kiangah ka sawi ngam si lo. Ka ton lo tur ka lo tawng che a nih hi. Changtea, i hnathawh hi nawm hmel ka ti tlat. Keipawh MAC hi han zo ila, tlak tuin a zawng lampang engemaw thawh ve tur hi chu zawng tur a ni. Eh, ka la zawt ngei lo che. Hetah Aizawl a ngei zir phun dang ah. Bangalore-ah ka zir a, kha an lirvan duaina ka tawh phei hria nga. Kha mi hma ni chiah khan ka rawn haw chho a. Chuan thlathar ni sawm panga khian ka chhuk lem.

I rawn lut hlauh chu hman tih zia. Mahniin thingpui in ka lo peih lo lutuk a, thingpui kan lung nghal a nia. Lung dur i sum ngate ang. Thil hrilh tur che ka nei si. Eng thil nge ni ta? Ka lo ngaithlang i sawi rawh. Ka hre chak tawh riau a nia. Mawite, ka phu lo che tih chu ka hria, mahse, ka hmangaih tlat si che a ni. Za pawh dawn zo loin chhung lama min turtu vang zawkin ka inpuang lo thei lo. Mi hrethiam hram rawh a. A, Zuala chu i tiho em e, chutiang lam chu sawi lo ang. Thian tha ka nia, chu chu tawk a lawm tirh a, thingpui chu kan lum ang e. Ka rei ti em? Aw, a lo chhuak hman a ni maw? Pawi lo e.

Taka bakin voin hi lo ni ma pui pasal nei ni tur ha. Ngo ni e voin ni lo. Kala soi chuak du mi lo a. An zana ka kanina ma pui lo ha i che dan ka chu. a ngai sang khawp mai se khatiang kha chu mipa tam tak hi chuan an thei ka ring lo a a mapui hrim hrim hi an nep phalin ka ring lo re re i ti tha khawp mai kha mi tum ho chu keimah hrim hrim chuan in ka nep thei bik hlei nen kan te mahse khati ti tur khan in mangai na hian in min khuak hir tlat zawk lo a enga pawh chu ni se

In bungraw han lak teh in durthu i sam em? Duhthusam chu hmuhah kan in ngai a, mahse i duhthusam a nih leh nih lo erawh chu miin en pui veng chu. A, nang nina duhthusam hmang in an hmuh te chuan a tha ni mai lawm. Mungrua chu kan la en ang chu, a ngaih khan miin dah chu le. Aw ni e. Sawlai hmun sawh a him berin kan hria a. Nangmah rawn hmasa lo chen kan rawn dah ruai mai ni. Pawi reng reng hlei nen kan pekna tur lampangah a hmanhmawh thla lo bawk a, Muangchangin kan la en ang chu, Tete U in thawk hah bawkah hah chu ka lo khawn ang che u.

Siangte, thil hi a va han mak thin em? Thian ni lo ila chu e, i lakah hian thalfang char ka ti tawh tur. Mahse ka thian tha ber i ni si a. Hausa leh dinhmun tha sa te hian engkim mai hi in chang zo vek a nih hi. Nang pawh mawi teh i lakah hian ka hmangaihna che hi tlawm ral raih tur chuan ka phal lo a sin. Ka dinhmun leh nihna hian zir deuh se la chuan ka hmangaihna che hi i palzam maiin ka ring lo, ka ring thei lo. Zangkhua in bungbut hun a nei thin. Engtik nia emaw chuan kei pawhin mual eng chu ka la hmu pha ve ngei ngei ang, lo ngai reng rawh u. Ka ti tak tak lo maw te, ka vawikhat hmuhna atang che khan. ka hmawih nghal che asin. I hmel ka hmuh hma daih a, Zuala ni hminga sawi rik ringawte khan engemawni hian min zem chem chem thin in ka hria. I hmel hmuh hlan te hi ka lo nghak hlil thin khup asin. Aah, chutiang em em te chu ka awih lo e a. Ka la kai ri lup pawt dan chiah hi hming hrilh te mawi te i nge ka nih. Chhangte ah in ka hmu leh che lo. Tunlai chu in tul viau nge ni Sangte, hmuh tur i vang thin hle mai a. Nia mawle, kan hna lamah kan tul thei lutuk a. In lamah pawh kawm hman meuh lo. In buai viau ni ka ring reng a ni Sangtea taka Mawitei hmungai em? I nge maw chanchin ni ve zel aw? Bangalore lamah khan a chhuk thla ta nge ni? A chanchin i hremial lo maw ang? Zanriah kan kil a ho pa kha chu ka la hmu leh miah lo. A chanchin chu.

He hmeichhia vang hian dawt i sawi fo mai dawn a nih hi. Tunah amah chu hmu turin i kal dawn a ni lawm ni? In department lam hna ni lovin tawk rawh se, tawk rawh se. Kan inthianna chu chat ta ah i ngai ang. Sangte, kan inthianna chu chat ta ah i ngai ang.

Phu rin mai nia nei leh hmel a ka ti atia hei lehkha hnuchhia a chip a. A va mak ve. Hei hi a ziah ngei chu ni sia tiraw? Hemi a lehkha ziah phenah hian eng emaw kha mi pek let leh duhna che kha nei aniang a. Sangte, Zuala thin hi i lo ti rim rim te hi ni lo maw? Baka zuala hi mi nunngil leh mi rilru that tak a niin ka hre bawk sia, ka mak hle mai. Chutiang in ka tih thim chu awng pawh ka hre si lo a, i sawi ang khan a mi zia chu tiang mi chu ni sia, a ngaih la tak pawh hre lo, ka bang bawk bawk mai. Chutih chu naktuk ah va kal la, va pe let leh lai tha ang a ti rawh.

Eh, u Sangte chu i va hma thauh thauh ve a, enge a zing thang thang a. Khawngaih u hi awm lo, chu tukin khan khawvar rual vel khan a chhuak daih a, kalna tur pawh sawi lem hleilo, Ngawi reng khan a chhuak ringawt a.

hle mai helai hmun hi chu a kan bura han dah nan hian a him tawk a ni lawm tak tak a ni ni e keini pawn tunlai a fim khur a ngai em avangin a him berin kan hria

Ru tum chu bura in rawn hawn tha bawk a, lawm man pawh in hmu tha viau ang. Tun tum chu i sawi ang deuh khanin kan bungraw hlan a tha bawk a, hlawh pawh tam tawk kan beisei ve khawp mai. Ka sawi chu ka sawi a ni, tun tum chu in chhe lo vang. Kan za vai tan a lawm heng te chu kan thawk anga, engkim mai hi kan tah vek tur a nia. Kei chauh hian sum hi ka mamawh hlei nem, nangni pawn in mamawh tih ka hria. Chuvangin in chhe dawn lo hrim hrim a ni.

Hausa kan duh ve tawh ni. I hlawh mi pek ringawt hi chuan kan hausa thei dawn lo. Heng bungrua zawng zawng hi neih vek kan duh ni. Nang ni pahnih kha. Shrimp huna thlak liam nghal ru. Trong trong tawh su. Kan vik nawn leh dawn anih? A tawk khawih nawn lo vang. A hliam tawrh hi tu nunna maina a tuar lo vang.

kan insem ang. Bungrua kan hlal hunah chuan cheng nuai zat chuang kan nei ve ve tawh dawn tihna a ni. Hriamau kunga Mizo pa hausa kan ni tawh mai. Enge hausa khi lawm pawimawh ber chuan nan pawh kei pawh kan hawi lam lam kan hawi thei tawng a, kan sehna lam lam pawh kan seh thei tawh bawk ang. Chu chu lo ang ka duh tu sa. Mahse mah. Engge mahse sawi tur dang a awm tawh lo ni lo. Awm e. Kan boss kha a thi ka ring thei lo. Ka ti ri lah hian min tha min ka hre thung. A thiam kung a, a thiam em ang, thi turin kan khawi alawm. Nung dova rawn chhuak a nih vaih chuan kan chung chu a pik bul ngawt ang le. Kung a, chutiang zel din thu mai maiah chuan i rilru ti hah duh suh. Na tuah, kan bungrua te hi kan hralh vat ang a. A bak ngaihtuah tur engmah a awm tawh lo ni mai. Enge emaw switch off ni hlen thap le. Chungah thil pawi thleng a awm ang deuh chu le. Hello aw ni e aw kan lo kal nghal ang Jojo enge ni Puiin accident a tawk a hospital ah tunah a awm mek a thisen pek a ngai a.

a mak hle mai a thil tawn chu anih chuanin tin nge a awm zel a a pi e nula hmel fel tak khan police station ah FIR theh lut in ka hria an chhui zui ta niin ka hria tawh kha e taka u sangte hian an inah Phone i theihngilh kha a rawn dah tak a si. I awm si lo a, ka rawn lang aw.

Eng nge chan chin i ta kha nuam? Nizan khan i pa nen hmun hmun ah kan sawi dun a, zan in lam ah hian Mawitei chhung te hnen ah palai kan tir dawn ta ni chu. Takzet maw ka nu?

Zuala mawi hming kha. Aw ni e. Sir, i nunna thlan hlimna an thisen pawh pe che a sin.

A bu ṭo thla put mai. Tisin ta kungah la ṭhiam dun chu ria bawk thei teh an. Anmahni chu biak tur an awm lo a, Gawti lam an lo zin bo daih a, an rawn haw veleh i hmuh duh thun chhungte hnenah ka chah ringawt mai si ni. Umm, a pawi loh tuk chu ka accident tih pawh an la hre dawn lo a nih chu. Chuan Mawite, palai chu rawn tir ta a, i chhungten lo amen in ka thianpa thin Sangtea nen chuan in inneih dawn ta maw? Sangtea na la hrilh lo che ni maw? Ka duhsakna sang ber ka hlan a chu, mahse Mawite, ka thinlung a hliam awm erawh hi chu a dam thei dawn lo anih hi. Engtin lai pawhin ka hmangaih ka duh che. Kan inhmuh tawpna ni rawh se Mawite. E, thil pakhat chiah. Mi hausa fapa leh sorkarna lian tak thawk ni ve ta ila

Ngatenga ṭhin pawh a min nghat tak tlat a. I nupui tur duam tak chu va awm ta che. Mawi te ka nei tur hi min lawmpui miah nge. A tîr aṭanga ka la kaiziap tlat avâng khân ka lawmpui lo che. Ṭhiante pawh ring zo loin mahni ṭâng hma tân chuan hma i la char char a. Chutiang a ni lo Ṭhiampa. Min kawihsu Sangte, kan inkâra inthian ṭhatnawm chu vawinia hian a tham ral tawh. Vawinia ṭâng chuan mihrâng kan ni tawh. A la tham ral lo. Ṭhianṭha kan la ni reng lawm ni. Sangte engmah inthian ṭhatna kan nei tawh lo. Zawlah a la kal ta zawk zawk.